şertnamasynyň esasynda we şäherurluş maksatnamasynyň talaplaryna laýyklykda çemeleşilmelidigini tabşyrdy. Soňra Gahryman Arkadagymyz bu ýerde iş maslahatyny geçirdi. Oňa Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynda meýilleşdirilen desgalaryň gurluşygyna gatnaşýan ýerli hususy gurluşyk kärhanalarynyň ýolbaşçylary hem gatnaşdylar.

Türkmenistanyň at gazanan arhitektory Gahryman Arkadagymyz önümçilik maksatly binalaryň hersiniň ähmiýetine laýyklykda gurulmalydygyny, aýratyn-da, olaryň enjamlaşdyrylyşyna möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Şunda ýerli çig mallar esasynda ýola goýulýan önümçiligiň sazlaşykly hereketi üpjün edilmelidir. Gahryman Arkadagymyz täze şäheriň ikinji tapgyrynda ýaýbaňlandyrylan gurluşyk işleriniň döwrebap derejede alnyp barylmagynyň, önümçilik toplumlarynyň bellenilen möhletlerde ulanmaga berilmeginiň häzirki döwrüň möhüm wezipesidigine üns çekdi. Şol bir wagtyň özünde önümçilik maksatly desgalaryň, aýratyn-da, lukmançylyk klasteriniň binalaryny enjamlaşdyrmak işleri täzeçil tehnologiýalara esaslanmalydyr. Soňra Arkadag şäheriniň häkimi Mämmedowa täze şäheriň döwrebap ýaşaýyş jaýlaryna ilaty göçürip getirmek işleri bilen bir hatarda, täze şäherde degişli arassaçylyk we abadanlaşdyryş işleriniň talabalaýyk ýola goýlandygy barada hasabat berdi. Bellenişi ýaly, bu işleriň depginlerini ýokarlandyrmak we onuň yzygiderli häsiýete eýe bolmagyny üpjün etmek meseleleri hemişe gözegçilikde saklanýar. Gahryman Arkadagymyz häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary esasynda bina edilen täze şäheriň ekologiýa derejesiniň birnäçe halkara güwänamalaryna mynasyp bolandygyny belläp, Arkadag şäherinde degişli ekologiýa ýagdaýyny saklamak boýunça hemmetaraplaýyn işleriň amala aşyrylmalydygyna üns çekdi we bu babatda birnäçe görkezmeleri berdi. Iş maslahatynyň barşynda Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurluşygyna gatnaşýan Garagum, Saýaly menzil, Dost gurluşyk, Ýedi ýer söwda önümçilik, Ajaýyp gurluşyk hojalyk jemgyýetleriniň, Mukaddes gün, Ak tap, Berk teker hususy kärhanalaryň ýolbaşçylary alyp barýan işleri barada hasabatlary berdiler. Aýratyn-da, hormatly Prezidentimiziň Arkadag medisina klasteriniň birinji tapgyryny gurmak hakyndaky we Arkadag şäherinde degişli inžener ulgamlarynyň hem-de desgalarynyň taslamalaryny düzmek we olary ýanaşyk ýerlere abadanlaşdyryp gurmak, Çeper halyçylyk kärhanasynyň hem-de Türkmen halysynyň we el işleriniň milli muzeýiniň taslamasyny düzmek hem-de ony ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak barada gol çeken resminamalaryna laýyklykda, degişli toplumlaryň gurluşygy ynanylan ýerli kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň hasabatlary diňlenildi. Ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan gurluşyk kärhanalarynyň ýolbaşçylary häzirki döwürde ýerine ýetirýän işleriniň netijeleri we täze gurluşyklary başlamak boýunça görülýän taýýarlyk işleri barada hem hasabat berdiler. Şeýle hem olar häzirki döwürde Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy we tagallasy bilen binýat bolan täze şäherde amala aşyrylýan taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gatnaşmaga bildirilen ynam üçin hormatly Prezidentimize we Gahryman Arkadagymyza hoşallyk bildirdiler. Ýurdumyzda, şol sanda Arkadag şäherinde ýaýbaňlandyrylan giň möçberli gurluşyk işlerine gatnaşmagyň özleri üçin belent mertebedigini belläp, telekeçiler daşary ýurtly kärdeşleri bilen tejribe alşyp, bu ugurda baý tejribe toplandyklaryny bellediler. Döwletimiz industrial senagaty ösdürmek bilen, önüm öndürijilerimiz ýerli çig mallardan peýdalanýarlar. Beýleki önümler bilen bir hatarda, dürli görnüşdäki lukmançylyk serişdelerini öndürýärler. Bu önümler hil babatda, ekologiýa taýdan arassalygy babatda dünýä bazarlarynda uly islege eýe bolýar. Bu günki gün türkmen telekeçileri öz kärdeşleri bilen, hususan-da, Koreýanyň işewürleri bilen özara tejribe alyşmak bilen bilelikde ýokary derejedäki işleri alyp barýarlar. Gurluşykda telekeçiler öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar. Türkmenistanyň at gazanan arhitektory Gahryman Arkadagymyz ýerli telekeçilerimiziň ýurdumyzyň altyn gaznasy hasaplanylýandygyny, olaryň işiniň talaba laýyk ýola goýulmagy ugrunda döwlet tarapyndan zerur goldawlaryň berilýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Gahryman Arkadagymyz bu ýerde ýaýbaňlandyrylan gurluşyk işlerinde häzirki zamanyň täjirçilik tehnologiýalarynyň we döwrebap usullarynyň ulanylmalydygyny aýtdy. Türkmen halkynyň Milli Lideri gurluşykçy telekeçilere bu ýerde uzak geljegi nazarlaýan taslamalaryň ynanylandygyny belläp, olaryň il içinde bina galdyrmak, köpri gurmak ýaly sogap hasaplanylýan işleri ýerine ýetirmek arkaly taryhda möhüm orun eýelejekdiklerine we asylly işleriň netijelerini geljek nesillere ýetirjekdiklerine ynam bildirdi. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy iki müň otuzynjy ýyla çenli senagatlaşdyrmak babatda alyp barýan syýasatynyň netijesinde ýurdumyzda gurulýan şäherler gün saýyn döwrebaplaşdyrylmak bilen, innowasion tehnologiýalaryň naýbaşy usullary ornaşdyrylýar. Sanlylaşdyrylan mümkinçilikler halkymyza hyzmatlaryň ýokary hilini hödürleýär. Bu şertler amatlylygy, ykjamlylygy, oňaýlylygy döredýär. Häzirki wagtda multimedialaşdyrylan enjamlar görlüp-eşidilmedik ýeňillikleri öz içine alýar. Şeýle ýeňilliklerden bolsa Arkadag şäheriniň ýaşaýjylary netijeli peýdalanýarlar. Bu bolsa hormatly Prezidentimiziň Gahryman Arkadagymyzyň halkymyzyň şu gün we ýagty geljegi babatda edýän yzygiderli tagallalarynyň netijesidir. Gahryman Arkadagymyz hormatly Prezidentimiziň gol çeken resminamalarynda kesgitlenilen önümçilik toplumlarynyň we durmuş maksatly binalarynyň gurluşygyny ýokary derejede ýerine ýetirmek boýunça alyp barýan işlerine telekeçilere üstünlikleri arzuw etdi. Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Orazowa we Arkadag şäheriniň häkimi Mämmedowa ýüzlenip, olara täze şäheriň nobatdaky gurluşyklarynyň işini sazlaşykly ýola goýmak we olaryň depginlerini ýokarlandyrmak babatda telekeçiler bilen bilelikde işlemegi tabşyrdy. Iş maslahatyny tamamlap, Gahryman Arkadagymyz täze şäheriň Jemagat hojalygy gullugynyň zerurlyklary üçin niýetlenilip, Arkadag şäherine gelip gowşan täze tehnikalar, olaryň aýratynlyklary hem-de mümkinçilikleri bilen tanyşdy. Gahryman Arkadagymyz hormatly Prezidentimiziň satyn alyp beren ýokary öndürijilikli kämil tehnikalarynyň netijeli ulanylmalydygyny, olary öz işine ussat kämil hünärmenleriň dolandyrmalydyklaryny belledi. we bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklar berdi. Ýokary önlejilikli döwrebap tehnikalaryň netijeli peýdalanylmagy şäherde arassaçylyk işlerini ýokary derejede ýola goýmaga mümkinçilik berer. Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Orazow we Arkadag şäheriniň häkimi Mämmedowa täze tehnikalaryň netijeli ulanylmagy bilen baglanyşykly meseleleriň gözegçilikde saklanyljakdygyny belläp, olar Arkadag şäherinde alnyp barylýan işlere yzygiderli goldaw berýändigi üçin Gahryman Arkadagymyza hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza döwrebap tehnikalary satyn alyp berendigi üçin Arkadag şäheriniň ýolbaşçy düzümleriniň we ilatynyň hoşallyklaryny beýan etdiler. Gahryman Arkadagymyz hemmelere alyp barýan işlerinde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady. Men Ajaýyp gurluş hususy kärhanasynyň direktory Garlyýew Berdimyrat. Şu gün biz telekeçiler üçin aýratyn möhüm bir gün boldy. Gahryman Arkadagymyz gymmatly wagtyny sarp edip biziň bilen duşdy, bize gymmatly maslahatlaryny berdi. Biz telekeçileri begendirdi, buýsandyrdy. Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan, hormatly Prezidentimiň baştutanlygynda yzygiderli amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeleriň netijesinde türkmen halkymyz bu gün Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna uly üstünlikler, taryhy ýeňişler bilen gadam basdy. Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary bilen ata-babalarymyzyň şöhratly taryhyndan gözbaş alýan gadymy topragynda akylly şäher, Arkadag şäheri kemala geldi. Dünýä binagärliginde täze sahypany açan şäher birnäçe halkara guralmalaryň, güwänamalaryna, baýraklaryna mynasyp boldy. Gahryman Arkadagymyz, Biz hususy telekeçileri ösdürmek ugrunda öňe sürýän syýasy başlangyçlaryny ýol-ýörelge edinýäris. Ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmek, telekeçilik işini alyp barýanlara olaryň täze iş ýerlerini döretmek bilen bagly maýa goýum taslamalaryny uzak möhletli ýeňillikli karz serişdeleri bilen üpjün etmek maksady bilen, döwlet tarapyndan goldaw berilýär. Şeýle hem halkara bäsleşiklere gatnaşmaga uly mümkinçilikler döredildi. Milli mirasymyz bolan ene-mamalarymyzyň yhlas siňdirip dokan türkmen halysynyň at-owazasy dünýä doldy. Halyçylyk sungaty geljekki nesillerimize geçirmekde Gahryman Arkadagymyzyň gije-gündizki tagallalaryny halyçy gelin-gyzlarymyz buýsanç bilen belläp geçýärler. Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň karary bilen Arkadag şäherinde çeper halyçylyk kärhanasy hem-de Türkmen halysynyň el işleriniň milli muzeýiniň gurluşyk işlerini alyp barmak ajaýyp gurluşyk hususy kärhanasyna tabşyryldy. Çuňňur hormatlanýan Gahryman Arkadagymyzyň Arkadag şäherini dünýäde iň gözel şäherleriň biri bolmagy üçin köp aladalar edýär, uly möçberli gurluşyk işlerini durmuşa geçirýär. Milli binagärlik äheň mahsus bolan, biri-birinden owadan binalar we desgalary gurdurýar. Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz, Biz telekeçiler Garaşsyz, hemişelik Bitarap Diýarymyzda hususy telekeçiligi ösdürmek babatda alnyp barylýan gurluşyk işlerinde, döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmeginde ähli ukyp-başarnygymyzy, tejribämizi gaýgyrman zähmet çekjekdigimize Gahryman Arkadagymyzy, Arkadagly Gahryman Serdarymyzy buýsanç bilen ynandyrýarys. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, başy dik, ömürleri uzak, il-ýurt bähbitli alyp barýan işleri mundan beýläk-de rowaçlyklara beslenmegini Tüýs ýüregimizden arzuw edýäris. Men Ýedi ýer hojalyk jemgyýetiniň esaslandyryjysy Azize Seýitnur. Bu gün biziň Gahryman Arkadagymyz Arkadag şäherine gelip, biziň bilen gürrüňdeşlik geçirdi, bize gymmatly maslahatlaryny berdi. Arkadag şäheri Gahryman Arkadagymyzyň zehin, yhlasyndan dörän şäher, dünýäde deňi-taýy bolmadyk akylly, owadan şäher. Şu ajaýyp binagärlik taslamada Ýedi ýer hojalyk jemgyýeti hem ýol işlerini alyp barmakda mynasyp goşandyny goşjakdygymyza ynanasym gelýär. Biz türkmen gurluşykçylary üçin döredip berýän ähli amatly şertler, mümkinçilikler üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden sagbolsunlarymyzy aýdýarys. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, belent başlarynyň aman bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýärin. Men Dostgurluşyk önümçilik gurluşyk söwda hojalyk jemgyýetiniň esaslandyryjysy Nurmuhammet Meredow. Bu gün Gahryman Arkadagymyz iş sapary bilen Arkadag şäherimize geldi we bärde biz telekeçiler bilen duşuk geçirdi. Geçiren duşugynda biz telekeçilere alyp barýan işlerimiz barada gyzyklandy, bize gymmatly maslahatlar berdi. Gahryman Arkadagymyzyň biz telekeçilere bildirýän uly ynamy bizi has hem guwandyrdy we has hem özümizde jogapkärçilik duýgularymyzy has hem oýardy. Arkadag şäheri Gahryman Arkadagymyzyň öz zehin-yhlasyndan kemala geldi. Biziň hojalyk jemgyýetimiz hem şu Arkadag şäheriniň gurulmagynda birinji we ikinji tapgyrynda agyz suw arassalyjy desgalarynda, lagym suw arassalyjy desgalarynda we içki we daşky suw we lagym geçirijilerinde, işlemek nesip etdi. Ine, häzirki günde-de Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrda medisina klasteryna biziň hojalyk jemgyýetimizde ýene arassa agyz suwy we lagym suwlaryny täzeden gaýtadan işlemeklik içki we daşky suw geçirijileri gurmaklyk ynanyldy. Muňa biziň begenjimiziň, buýsanjymyzyň çägi ýok. Bize Bu edilen hymaýatlara, bildirilen ynamlara yhlas bilen, ak ýürekden zähmet çekmek galýar. Biz telekeçilere işlemäge, döretmäge ähli mümkinçilikler döredilýär. Şeýle mümkinçilikleri bize döredip beren Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Prezidentimize tüýs ýürekden sag bolsun aýdýarys. Janlary sag, ömürleri uzak. il-ýurt bähbitli alyp barýan bimöçber işlerinde uly üstünlikleriň hemra bolmagyny arzuw edýäris.
Şu gün hormatly Prezidentimiziň Magtymguly, dünýäniň akyldary atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy Türkmenistanyň nebitgaz toplumynda geçirildi. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň nobatdaky täze eseri halkymyzyň şanly geçmişine, türkmen döwletliligini berkarar etmekde nusgalyk işleri bitiren beýik taryhy şahsyýetlerimize guwanmakda, ylmyň hem-de çeper edebiýatyň muşdaklaryna beýik söz ussadymyzyň edebi mirasyny öwrenijilere hem-de giň jemgyýetçilige egsilmez ruhy çeşme bolup durýandygy tanyşdyrylyş dabarasynda uly buýsanç bilen bellenip geçildi.
Täze kitap bilen tanyşdyryş dabarasynda çykyş edenler şeýle ajaýyp eserini sowgat edenligi üçin, hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, alkyş sözlerini aýtdylar hem-de döwlet Baştutanymyzyň eserleriniň höwrüniň köp, ylhamynyň hasam ýiti bolmagyny arzuw etdiler. Çykyşlarda häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň hem-de Gahryman Arkadagymyzyň yzygiderli tagallalary netijesinde, Gündogaryň beýik akyldar şahyrynyň baý medeni mirasyny ylmy esasda öwrenmäge, täze golýazmalaryny ýüze çykarmaga ägirt uly mümkinçilikleriň döredilendigi nygtaldy. Bu bolsa halklaryň kalbynyň töründe hemişelik orun alan şahyryň döredijiliginiň dünýä ýaýylmagynda aýratyn ähmiýetlidir. Türkmen nusgawy edebiýatynyň görnükli wekilleriniň biri bolan Magtymguly Pyragynyň döredijilik dünýäsi köptaraplylygy bilen tapawutlanýar. Şahyryň eserlerinde mertlik, wepadarlyk, zähmetsöýerlik, mukaddes borja wepalylyk ýaly asylly ýörelgelere möhüm orun berilýär. Bu bolsa beýik söz ussadynyň eserleriniň ähli nesiller üçin ähmiýetliligini aňladýar. Şahyryň döredijiliginde köp kynçylyklary başdan geçiren türkmen halkynyň durmuşy, taryhy ýörelgeler, milletiň baý medeni-ruhy öz beýanyny tapýar. Bu bolsa akyldar şahyryň şygryýet dünýäsiniň türkmen halkynyň taryhyny, däp-dessurlaryny, medeniýetini öwrenmekde ähmiýetli bolan gymmatly gollanma hökmündäki derejesini pugtalandyrýar. Bu bolsa şahyryň döredijiliginiň tapawutly tarapydyr. Täze kitapda türkmen halkynyň durmuşynda, dünýä edebiýatynyň altyn hazynasynda Magtymguly Pyragynyň eýeleýän orny giňişleýin açylyp görkezilýär. Şeýle-de, akyldaryň döredijiliginiň we durmuş ýolunyň ylmy esasy öwrenilişi, şygyrlaryndaky pähim-paýhaslygyň dünýäde parahatçylygy pugtalandyrmakdaky ähmiýeti, Pähim-paýhasym many Magtymguly Pyragy diýen ajaýyp şygara beslenip geçen iki müň ýigrimi törünji ýylda, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň üç ýüz ýyllyk şanly senesi bilen bagly geçirilen halkara çäreleri barada söhbet edilýär. Çykyş edenler Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň halkymyza mynasyp sowgat eden nobatdaky kitabynyň ylmyň we çeper edebiýatyň muşdaklaryna, türkmen akyldary, Magtymgulynyň edebi mirasyny öwrenijilere hem-de giň jemgyýetçilige niýetlendik. Onda türkmen halkynyň häzirki we geljekki ösüşleriniň ruhy aňyýet daýanjy bolan, halk paýhasynyň beýik akyldaryň şygyrlaryna siňen örän täsirli, güýçli paýhas akabalarynyň many-mazmunynyň ýüze çykarylýandygyny, şol paýhas hazynasynyň häzirki döwrüň nazary bilen gaýtadan seljerilýändigini bellediler. Kitap ýokary çaphana usulynda neşir edilip, üç dilde, türkmen, rus we iňlis dilleriniň hersinde aýratyn kitap görnüşinde giň halk köpçüligine ýetirildi. Onuň sahypalarynda Magtymguly hem-de onuň ömri, döredijiligi barada, şeýle hem beýik söz ussadynyň durmuş pursatlaryndan çeper beýan edilen parçalar şekillendirilen dürli suratlar ýerleşdirilipdir. Tanyşdyrylyş dabarasynyň dowamynda, täze kitabyň mazmuny baradaky çykyşlaryň bu eserden bölekleň mysal getirilmegi arkaly beýan edilmegi hasam täsirli boldy. Döwlet Baştutanymyzyň täze kitabyny okap, Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň paýhas ummanynyň gymmatyna düşünmek bilen birlikde, döwrüň ýene-de bir beýik hakykatyna göz ýetirýäris diýip çykyş edenler aýtdylar. Şunuň bilen baglylykda, geçmişde akyldar şahyrymyzyň göwherden gymmatly paýhasly şygyrlarynyň halkymyzyň durmuş ýolunyň şamçyragy bolan bolsa, häzirki döwürde Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň öz halkyna, Watanymyza belent söýgi-sarpasynyň, adalatly, ynsanperwer döwlet syýasatynyň, beýik adamkärçilikleriniň türkmen halkynyň ykbalyna ýagty saçýan nurdygy, halkyň geljeginiň mizemez daýanjy bolup durýandygy nygtaldy. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň täze kitabyny ýene bir gezek ýüzümize sylýan günümiz, begenýän günümiz. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň şu dogaýy kitabyna türkmeniň her ahwalyny, gözelliklerini şo gözellikleň özündenem has bir zyýada edip teswir edýär. Şonuň üçinem, mähriban adamlar, şu kitabam okap biz gaty. Kän zatlara, bir ruhy, milli gymmatlyklara eýe bolarys diýip, bir buýsanç bilen aýdasym gelýär. Biziň Magtymguly atamyzyň Türkmeniň atly ajaýyp goşgusyndan başlanýar. Ol iň bir naýbaşy goşgularynyň biri. Türkmeniň goşgusyndan soň Gahryman Arkadagymyzyň Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy atly goşgusy getirilýär. Olam bir uly zatlaryň biri boldy. Sebäbi şol goşgynyň esasynda Iki müň ýigrimi dördünji ýyl geçen ýylymyz şeýle owadan ada eýe boldy, biziň ylham çeşmämize öwrüldi. Arkadagly Gahryman Serdarymyz aýtýar, Ol taryhyň wakalary edebiýadyň temasyna öwrülýär diýýär. Dogrudanam, biz edebiýadyň temasynyň hemmesini taryhdan alýarys. Şahyrlaň hemmesi öňem, häzirem bir zady nygtap geçipdirler, ol hem parahatçylyk, parahat, asuda durmuşy arzuw edip giden bolsa Magtymguly Pyragymyz biz ine şular ýaly Ajaýyp durmuşda ýaşaýan goý Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň alyp barýan işleri rowaç bolsun, janlaram sag bolsun!
Tanyşdyrylyş dabarasynyň dowamynda aýdym-sazly çykyşlaram ýerine ýetirildi. Olarda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň gazananlary wasp edildi hem-de beýik Pyragynyň eserlerinden parasatly sözler mukam bolup ýaňlandy. Ruhubelent watansöýüjilik buýsanjyna ýugrulan mazmundaky çykyşlar türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň düýbüni berkden-berk tutan tutumlaryna mynasyp dowam edýän Arkadagly Gahryman Serdarymyz, hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatynyň uly üstünliklere, rowaçlyklara beslenmegi, belent başynyň aman, röwşen ömrüniň uzak bolmagy, il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işleriniň hemişe rowaçlyklara beslenmegi baradaky tüýs ýürekden çykýan arzuwlar bilen utgaşdy.
Häzirki günlerde geçirilýän ýaryşlar türgenleň tejribesiniň artmagyna ýardam edýär. Ýokary guramaçylyga eýe bolýan sport bäsleşikleri, milli çempionady hem-de halkara ýaryşlaryna taýýarlygyň özboluşly tapgyrydyr. Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň meýilnamasyna laýyklykda geçirilýän ýaryşlara gyzykly syýasat mahsus bolýar. Aşgabat şäheriniň Bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň, Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň, Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň bilelikde guramaklarynda küşt, şaşka, düzzim boýunça geçirilen ýaryş gyzykly syýasaty bilen tapawutlandy. Birinjilik ugrundaky açyk ýaryşda ýokary netijeleri gazanmagyň esasy wezipä öwrülmegi oýunlaryň çekeleşikli häsiýetini üpjün etdi. Duşuşyklar hünärmenlerde uly gyzyklanma döretdi. Oýunlar ussatlary ýüze çykarmaga mümkinçilik berdi. Duşuşyklaryň her biri tälimçileriň üns merkezinde boldy. Türgenleriň maksady her bir oýunda ýeňiş gazanmakdan ybaratdyr. Yhlas, erjellik belent sepgitleriň başlangyjydyr. Şu häsiýetleriň türgenlere mahsus bolmagy guwandyryjydyr. Özbaşly taýýarlyga görülýän duşuşyklar ýygyndy toparyň düzümi üçin täze oýunçylary kesgitlemäge ýardam eder. Şowly çykyş etmek ýaşlar üçin zerur bolup durýar, bu ýagdaý her bir duşuşygyň gyzykly häsiýete beslenmegini üpjün edýär.
Hormatly Admir Nursoý ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda on birinji ýanwarda sagat ýigrimiden on ikinji ýanwarda sagat ýigrimä çenli boljak howa barada

Balkan welaýatynda üýtgäpturýan bulutly howa görüp, günordan tizligi sekuntda dokuz, on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine bir gradus sowukdan dört gradusa çenli maýyl, gündizine on iki, on ýedi gradus, kenarýaka etraplarynda ýedi, on iki gradus maýyl bolar. Ahal welaýatynda üýtgäpturýan bulutly howa görüp, ümürli bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda sekiz ulus metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine dört gradus sowukdan bir gradusa çenli maýyl, gündizine sekiz-on üç gradus, günorta, gündogar etraplarynda on ýedi gradusa çenli maýyl bolar. Mary welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Günorta-gündogardan tizligi sekuntda dokuz on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine dört gradus sowukdan bir gradusa çenli maýyl, gündizine on iki on ýedi gradus maýyl bolar. Lebap welaýatynda üýtgäpdurýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Günorta-gündogardan tizligi sekuntda dokuz on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine bir alty gradus sowuk, Gündizine ýedi, on iki gradus maýyl bolar. Daşoguz welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günordan tizligi sekuntda sekiz-on üç metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine iki, ýedi gradus sowup, gündizine dört, dokuz gradus maýyl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Günorta-gündogardan tizligi sekuntda on, on üç metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine noldan iki gradusa çenli sowuk, gündizine on bir, on üç gradus maýyl bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň on ikisine magnit hadysasynyň gowşak täsirli bolmagyny garaşylýar. Eziz watandaşlar, gyş paslyny howanyň üýtgäp durýandygyny nazara alyp, pasylyň aýratynlygyna laýyklykda geýinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmegiňizi maslahat berýäris. Bulary berjaý etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar şuň bilen Watan habarlary epeşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşleň özeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag boluň, eziz ildeşler!
Hormatly mugallymlar, mähriban talyp deň-duşlar! Dabaraly maslahatymyzda çykyş etmek üçin institutymyzyň Energetika pudagynyň ykdysadyýeti kafedrasynyň mugallamy Berdiliýew Kerwen mugallyma hormat bilen söz bereliň. Essalawmaleýkum, hormatly mugallymlar, bagtyýar talyplar! Ine, hemmämiziň bilşimiz ýaly, eziz Diýarymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär, ýagny bedew atly gadamlar bilen öňe barýar. Elbetde, munuň özi bolsa, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda, şeýle hem, Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň howandarlygynda bolup geçýär. Ine, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp eserleriniň ýene biri, Hakyda göwher atly ajaýyp eser biziň elimize gelip gowuşdy, elbetde munuň özi bolsa bizi diýseň begendirýär hem buýsandyrýar. Sebäbi türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň bir her bir eseriniň özi anyk bir ýagny ylmy çeşmelere esaslanýar. Ine, şonuň netijesinde-de biziň bir taryhymyzy beýan edýän ajaýyp eser hökmünde Hakyda göwheri atly, ýagny ajaýyp hazynanyň elimize gelip gowuşmagynyň özi, ýagny her bir ynsan üçin örän uly bagt bolup durýar. Elbet, ine, hemmämiziň bilşimiz ýaly, bu kitabyň özi girişden, şeýle-de iki bapdan durýar. Ine, şol ikinji bapda, ýagny käbir bölümler barada söz açsak, ýagny täsin söhbediň beýany, şeýle hem hazyna eýesine hazynadar diýerler diýýär. Ine, şol täsin söhbediň beýany atly bölüminde ýörite Milli Liderimiz, ýagny, näme barada belleýär, dünýäde hiç haçan soňlanmajak baýlyk ruhy baýlykdyr diýýär. Elbetde, munuň özi her bir ynsan üçin örän bir ähmiýetli bolup durýar. Sebäbi Ruhy baýlygyň näçe köp bolsa, ýagny adam geljege bolan, ýagny umydy, ýagny geljege bolan höwesi hem has-da artýar. Ine, munuň özeni bolsa, milli Liderimiziň belleýşi ýaly hakykatdan hem öwrenmekden geçýär. Adam ýaşlykdan başlap tä ulalýança öwrenmek, ýagny bir zatlary ideg etmek, bir zatlary öwrenesi gelýär. Kä halatlarda diýýär, öwrenmek diýen duýgynyň adamyň iýip-içmek duýgusyndan hem has öňde gelýändigi barada beýan edýär bu bölümde. Ine, hazyna eýesine hazynadar diýerler diýen bölüminde bolsa ata-baba, ýagny menikli adama, ýagny hazyna diýlendigi barada maglumatlar berilýär. Ýagny biz ata-baba, ýagny köneden gelýän däplerimize esaslansak, käbir adamlar bolýar, şeýle bir ýürege ýakyn adamlar, şeýle sahy, jomart, ýagny paýhasly adamlar bolýar. Ine, şeýle adamlara edil hazyna ýaly diýlen sözleriň, ýagny biziň türkmen dilimizde ulanylýandygy barada aýtmak gerek. Ýagny Hazyna ýaly diýilýän adam nämäň esasynda şu derejä ýetip bilýär? Ýagny milli Liderimiz muny bu bölümde ýagny giňişleýin beýan etdi. Hakykatdan hem hazyna ýaly diýilýän adamlaryň özi ýagny öten zamanda ýagny geçmişine esaslanyp geljegini görüp bilýän adamlar bolup durýar. Ýagny muny has dogrusy ýagny sözüň dogry geliş manysynda häzirki döwürde ýagny Oguznamalar, Ugnamalardan gelýän däpler, ugnama esaslanýan däpler hökmünde häzirki wagtda kabul etmek zerur bolup durýar. Elbetde ine, mähriban molumlar, bagtyýar talyplar, bu kitabyň özi, ýagny her bir adam üçin, ýagny ylmy işleri alyp barmakda ýa-da bolmasa islendik bir täsin maglumatlary öwrenmek, türkmeniň taryhyna ser salmak üçin gerekli bolan maglumatlary öwrenmek üçin örän ähmiýetli bolup durýar. Kitabyň özi hem türkmen dilinde hem-de iňlis dilinde beýan edilýär. Ýagny dünýä döwletlerinden gelýän syýahatçylaryň özi hem şu ajaýyp eserden, ýagny birnäçe maglumatlary edinmäge giň mümkinçilikler bar. Ine, munuň özi bizi diýseň begendirýär hem buýsandyrýar. Ine, şu çykyşymyň şu ýerinde, ýagny Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň bir ajaýyp eseri Hakyda göwher atly kitabynyň elimize gelip gowuşmagy bilen bütin türkmen halkymyzy, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzy, Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzy tüýs ýürekden gutlaýan. Elbetdine aýratyn bellemeli zatlaryň biri bu günki günde ýörite iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň bir mynasyp atlandyrylmagy bolup durýar, ýagny Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly. Munuň özi nämäni beýan edýär, ýagny biz bilýäs, ýagny ýyllar, ýagny gelşinden bellidir diýilýär, oňa at goýmak, ýagny ýörite Raýatlarymyzyň teklibi esasynda Türkmenistanyň Mejlisiniň ykrar etmeginiň netijesinde biziň asylly däbe öwrülen, ýagny işlerimiziň biri hem ýagny ýyllara mynasyp at goýmak bolup durýar. Ine iki müň ýigrimi bäşinji ýyla şeýle adyň goýulmagynyň özi ine iki müň ýigrimi bäşinji ýylda biz nesip bolsa ýagny Bitaraplyk baýramymyzy ýagny Halkara Bitaraplyk günümizi ýokary derejede belläp, şanly Bitaraplygymyzyň otuz ýyllygyny ullan tutarys. Elbetde munuň özi ýurdumyzyň şeýle bir parahat, asuda, ýagny Watandygyny görkezýär. Şeýle hem biziň mermer şäherimiz Aşgabadyň, ýagny ylalaşdyryjy sebit hökmünde dünýä derejesinde tanalýandygynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Ine, geçen ýylymyz, ýagny iki müň ýigrimi dördünji ýyl Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýyly diýip atlandyryldy. Bu ýylyň özünde biziň akyldar şahyrymyz Magtymguly atamyzyň doglan gününiň üç ýüz ýyllygy Ullan toýlandy, baýram edildi. Dünýä döwletleriniň birnäçesinde biziň medeniýet hepdeliklerimiz, ýörite Magtymguly atamyzyň ýazan eserlerine degişli birnäçe çykyşlar beýan edildi. Bu bolsa biziň akyldar şahyrymyzyň diňe bir biziň ýurdumyzda däl, eýsem, dünýä derejesinde uly hormata eýe bolýandygynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Ine, iki müň ýigrimi üçünji ýyl barada gürrüň edemizde, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly, hakykatdan hem by ýaşlar üçin ýatdan çykmajak ýyllaryň biri boldy. Ýagny, ýaşlarymyza aýratyn ähmiýet berildi, ýaşlarymyzyň edýän işlerini bir ýurdumyzyň çäginde däl, eýsem dünýä derejesinde alnyp barylýan işlere goşmak, ýagny özleriniň mynasyp sesini goşmak üçin uly mümkinçilikler döredildi. Aýratyn hem belläp geçmelini, iki müň ýigrimi üçünji ýyl şeýle atlandyrylmazdan öňürti Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ýedinji gurultaýy geçirilipdi. Şol gurultaýda Türkmenistanyň Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda Türkmenistan Kanunynyň rejelenen görnüşi kabul edildi. Bu bolsa ýaşlar üçin örän ähmiýetli, iň bir zerur bolan mümkinçilikler şu Kanunda göz öňünde tutuldy. Eýýäm iki müň ýigrimi üçünji ýylyň başynda hem Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň